Һөнәр сайлау тормышта иң җитди адым. Ул синең күңелеңә хуш килгән һәм башкаларга игелек китерә торган да булса, син дөрес юлда дигән сүз. Хәзерге заман укучылары мәктәп бусагасын атлап чыгуга зур сайлау алдында калалар. Урта һөнәри, югары белем бирүче уку йортларының иге-чиге юк кебек. Кая барырга, кайсын сайларга, аларда нинди мөмкинлекләр бар? Сорау арты сорау туып кына тора. Белемле кеше һәр тармакта да көтеп алынган белгеч. Булсын ул авыл хуҗалыгы, юл төзелеше, мәгариф, медицина өлкәсе. Чыгарылыш сыйныф укучылары белән очрашуга килгән бу кунаклар башкаланың иң дәрәҗәле олпат яшьле уку йортлары, аграр университет һәм ветеринария академиясе вәкилләре. Күз белән кабул итә торган информация бездә күбрәк тәэсир калдыра торган заманда яшибез.

Ике елдан 100 еллыгын билгеләүче аграр университетның дәрәҗәсе елдан-ел күтәрелә, чөнки аграр өлкә, Россиянең киләчәге. Һәм менә шушы 100 ел эчендә ул һәрвакыт Саба районы белән бәйләнештә торган. Ул инде специалистлар әзерләү буенча да, урманчылар әзерләү буенча да һәм инде бүгенге көндә дә Саба районы, Саба муниципаль районы белән безнең бәйләнешләребез, Бар, өзелми. Ил җитәкчелегенең авыл хуҗалыгына игътибары елдан-ел арта. Россия һәм Татарстан буенча бу тармакта уңай якка реформалар да туып кына тора. Төрле яклау программалары аша бүленгән субсидияләр дә бик әһәмиятле. Уку йорты вәкилләре сүзләренә караганда, 2020 нче елдан аграр тармакта тагын да яңа үзгәрешләр, яңалыклар көтелә. Укучылар бу очрашуларда шушы асылны да аңлап калырга тиешләр. Дә бу безнең аграр университет тарафыннан ел да үткәрелә торган безнең профориентация буенча декада бара. Инде айдан артык без 43 муниципаль район буенча йөреп чыктык. Инде бүгенге көнгә кадә санаулы гына районнар калды чыкмаган. Хәзер без үзебезнең университетның мөмкинлекләре, нинди юнәлешләр бар, бүгенге көндә заман таләпләренә туры килгән белгечлекләр белән таныштырабыз. Әлбәттә, бу очрашуларның, мондый чыгышларның әһәмияте бик зур. Безгә, әлбәттә, авыл хуҗалыгы институтына теләп киләләр, белеп киләләр. Бюджет урыннары бик кызыксындыра бүгенге көндә балаларны һәм әти-әниләрне. Һәм инде алар киләчәктә үзләренең менә шушы район җирлегендә муниципаль районнарда аларны көтеп калганнарын һәм әле дәүләт тарафыннан шушындый зур мөмкинлекләр алда инде егерменче егерме бишенче елгы программалар буенча мөмкинлекләре күп икәнлекләрен дә аңлатырга тиешбез. Аграр университетта агрономия, урман хуҗалыгы факультетлары һәм инженерлар әзерләүче механизация, акча сынау белән бәйле белгечләр өчен икътисад институтлары эшләп килә. Студентларга уку-укытуда яшәү-тору буенча бөтен мөмкинлекләр тудырыла. Укырга кергәндә төрле өстенлекле программалары бар. Мәсәлән, алтын медаль ияләренә, ГТО нормативларын бик яхшы үтәүчеләргә бишәр балл өстәлә. Нәкъ менә бер балл кеше язмышын үзгәртеп куйганы шул вакытта беленә инде. Бүгенге очрашу минем өчен бик кызыклы үтте, чөнки. Монда киләчәктә кайсы җиргә укырга керергә һәм инде үзеңнең профессияңне сайларга дип уйлар өчен бик зур нигезләр булды һәм бик яхшы-яхшы советлар. Аннары инде презентацияләр, видеолар һәм зур кешеләрнең сөйләүләре, шулай ук талчоклар бирде инде, киләчәктә нинди сфераны сайларга дип. Ветеринария академиясе Россиядә югары белем бирүче уку йортлары арасында иң беренчеләрдән барлыкка килгән. 150 еллык тарихы дәверендә ул илгә меңләгән мал табиблары, зоотехниклар укытып тараткан. Әлеге һөнәр ияләренә сорау һәрвакыт бар. Һәм булачак та. Безнең Саба районында гына да күп хуҗалыклар нәкъ менә шушы белгечләргә кытлык кичерә. Вакансия гел булып тора. Бу турыда чыгыш ясаган Саба районы хуҗалыклары рәисләре дә укучыларга мөрәҗәгать итеп, бу уку йортын сайларга киңәш итте. Без килә, безнең студентлар күбесенчә Шәһәр студентлары да бик күп, авыл студентлары да бик күп. Районлап карасаң, күп белгечләр үзенең районына гына кайталар, шуңа күрә Саба студентлары бездә әз булгач, күп студентлар үз районына кайт, кайткач Сабада ветврачлар саны әз була.
Районыбызның чыгарылыш сыйныф укучылары бүгенге очрашудан бай мәгълүмат алып таралды. Бүген яңгыраган киңәшләр аларга һөнәр сайлаганда юнәлеш бирүе бәхәссез.